اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہو سی اور محفل میلاد ہو سی لنگر پانی دا وسیع انتظام ہو سی تے آپاں چلدے پئے محفل میلاد دے تے ماشاءاللہ ریڈی شیڈی تھے بیٹھے لاش پش کر کے دکان دے بیٹھے روزی روٹی کریندے پئے تے اتھوں ماشاءاللہ محفل میلاد جاری ہے آپاں چلدے ہیں اتھے چل کے تاکو ماحول ڈگے سو ویلاگ ڈگے سو پیارا جیاں اور خوبصورت جیاں تے فی الحال اساں اپنے کھوکے دے بیٹھے ہیں جتنی بھی سنگت ساتھ ساڑھے چینل دے نمی نمی ہے نمی نمی آئی ہے عمرے سو ساڑھا چینل جدید سبسکرائب سلیم کھوکے اللہ پاک ویلیج لائف دی سرے کی آواز اور ویڈیو واچ کرنا بھولنا نہیں محبتاں وانڑیاں تے فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو پہنچ دی پے تو اوکو بھی تساں فالو کرو تے باقی انشاءاللہ چلدے ہیں محفل تے چل کے تاکو ماحول ڈکھینے پیارا جا خوبصورت جا اور ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو دے نال جڑا رہونڑے ویڈیو واچ کرنی ہے کیونکہ زیادہ دیر دوارا میں سیر ایں گل نہیں کھاندا پیا کہ میں جلد جلد جلد جلدی ولاگ کو کمپلیٹ کریندا پیا کہ دیر نہ تھی ونجے کہ بال تساں آکھسو کہ سلیم بھائی تساں اپنی سٹوری سناون پے ہوندے اگاں ماحول ڈکھایا کرو تے باقی ماشاءاللہ اپا چلدے پے اگاں چل کے تاکو ڈکھیسو ماحول پیارا جیل ریڈی شیڈی تھی گدے تے گرمی تھیندی پئی پکھا بند کر ڈیتا کیونکہ پکھے دا شور آندا وی لاک دے وچ تے باقی ہن آپاں چل کے تہاکوں ماحول ڈیکھیسوں پیارا جیہا خوابصورت جیہا اور انجوائے کرویسوں اوکے۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ سرائیکی ٹھیک ہے پنجابی بولاں؟ پنجابی؟

کہ سرکار نماز ظہر مسجد نبوی شریف وچ پڑھائی تے سرکار نماز پڑھا کے اپݨے حجرہ مبارک تشریف لے گئے ادھروں مسجد نبوی شریف وچ ادھروں چک دے حجرے پاک سرکار نماز پڑھائی آقا کریم علیہ السلام برٹش پہلے دا ذکر کریے مطلب محفل ذکر دا اہتمام کریے بھی بیٹھے بھی مسجد نبی اچ نے اتنے بہنا ہی ثواب ہے لیکن انہوں دا اعتقاد اور عقیدہ صحابہ دا یہ سی کہ اتنے بیٹھے تے اونجا ثواب تے ملدا پیا ہے لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفی نہ کریے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک صحابی سرکار دا اٹھا انہیں اللہ جل شانہ ہو دیاں وحدانیت تے بیان کیتا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی رب دا شکر ادا کیتا سرکار پوچھے شکر کیڑی شاید ادا کیتا جی صحابی اٹھ کہتے ہیں یا رسول اللہ اساں اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ شکر اس گل دا ادا کردے پیساں کہ اللہ رب العزت نے اپݨے محبوب دی ولادت ساݙے اندر کیتی۔ یا رسول اللہ تہاݙی ولادت دا شکر پئے ادا کردیساں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حلقہ بݨا کے رب کائنات فخر کر رہیا سی۔

چند دوست کسے مجلس اچ بیٹھے ہون۔ ہک ہوندی ہے محفل ہک ہوندی ہے مجلس۔ نبی فرماوندے نے کہ محفل ہووے یا مجلس ہووے یا گھر دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی آوے۔ ثناء خان، خطیب، واعظ، قاری، علامہ، مولوی، کوئی وی جدوں میݙے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی لوے، سرکار دا اسم گرامی سݨ کے سرکار دی بارگاہ اچ درود، ایتھے علماء دا اختلاف ہے کجھ کہندے نے کہ ہر واری جتنی واری سرکار دا ناں آوے ہر واری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اچ درود پڑھݨا واجب ہے۔ لوو باقی دفعہ سرکار دا ناں سنو غور دے نال محبت دے نال تے اساں بیٹھے ہونے ہیں محفل دے وچ مولوی آوے او بھاویں پونا گھنٹہ تقریر کردا رہوے جتی دفعہ مرضی سرکار دا ناں لوے اسی جو سر سٹ کے بہنا ہے نہیں بولنا سبحان اللہ گھر ونج آکھائے میری گال کو سمجھائے ضرور گال دی سمجھ ضرور رکھے آجا جدوں وی اللہ تے اودے محبوب دے ذکر دی محفل اچ بیٹھو عدم توجہ دا شکار نہ ہوو متوجہ ہو کے بیٹھو کیونکہ تہاڈے سامنے کسے عام بندے دا گل نہیں پیا ہوندا کسے کو سیاست دان دی گل نہیں پئی ہوندی ہاں قائد اعظم دی گل دی بار گائے چ گوارا ہی نہیں اگر انہیں سجدہ صاحب نہیں

تے اس توں پہلے میلاد۔ مطلب سرکار دے دور توں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے سب توں پہلے سرکار دی میلاد دی دعوت کنے کیتی سی۔ انک دوران طواف سیدہ آمنہ پاک دے حجرے آلے پاسے جھک سجدے جھک گیا پریکٹیکلی جھک گیا۔ ہن آپ طواف کعبہ کردے سن ادوں جدوں سرکار دی ولادت ہوئی دوران طواف طواف کعبہ پورا جہان منور ہویا نور و نالا نور اتنی نورانیت حضرت سیدنا عبد المطلب فرماوندے نے چاند تے تارے زمین دے اتنے قریب آ گئے سن کہ میں انج لگدا سی کہ ہنے زمین تے ڈگ پین اتنے نزدیک اتنے قریب آ گئے سن تے اودھروں اچانک بیت اللہ جھک گیا۔ فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ اج کوئی غیر معمولی کم ہویا ہے۔ اج معمول توں ہٹ کے معاملہ ہے۔ بھئی بیت اللہ نوں اج تک جھکدیاں نہیں ویکھیا۔ زندگی گزر گئی ہے بیت اللہ دا طواف کردیاں۔ بیت اللہ نوں انج موومنٹ کردا، ہلدا یا جھکدا کدی نہیں تکیا۔ پتھر وی کدی جھکے نے۔

رستے رستے بنا کے آبادیاں کر دیتی نے پہاڑ چھا شاہ سارے کٹ کے لے گئے نے پہلے مکہ شریف ایسی جگہ تے سی کہ ارد گرد ساریاں پہاڑیاں سن مکہ دے وچ داخل ہون دا کوئی ہور رستہ نہیں سی اکو ہی رستہ سی اسے رستے چو مکے چ داخل ہویا جاندا سی اسے رستے چو مکہ مکہ شریف چو باہر نکلیا جاندا سی اں فرمایا جاؤ اے ارد گرد پہاڑ نے خشک پہاڑ انہاں غاراں دے وچ جنگلی درندے رہندے ہون گے جاؤ اے گوشت دے وڈے ٹکڑے چوراہیاں تے رکھ کے آؤ اے غاراں دے دہانیاں تے رکھ کے آؤ تاکہ اج اس لجپال میرے پوترے دی ولادت دی خوشی وچ انسان تے انسان کوئی درندہ وی بکھا نہ رہوے۔ اچھا سانوں او نعت خواں ہوندے نے مولوی ہوندے نے تقریراں سنڑاوندے نے کہ جی حلیمہ سعدیہ طیف وچوں نکلی تے او جناب مکے دیاں پوریاں گلیاں پھردی رہی باقی دائیاں نال سن امیراں دے بچے باقی دائیاں لے گئیاں تے او سورج پڑھدے ہوں مینوں سور سور تے نئیں اوندی میں کوشش کردا بیٹھاں تھوڑی جئی لان دی او دائیاں لے گئیاں تے پچھے حلیمہ سعدیہ ساریاں گلیاں پھر کے سیدنا عبدالمطلب آلے گلی لئی آپ سرکار ہتھ بن کے کھلوتے نے دروازے دے باہر۔ آپ فرمایا حلیمہ پریشان نہ ہو بچہ ہے ہے یتیم وی ہے تے غریب وی ہے۔ او غریب سی جیڑھا جیدے جمن دے اتے تین سو اٹھ قربان ہوئے پئے سن۔ او غریب دا پتر سی۔ مولوی حیا کریا کر یار۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے وچ توں آکھیں کہ غریب سن اوئے جیندے در دے کتے جیندے در دے منگتیاں دے در توں شاہ آکھے ویندی رہی تے او شعراں وچ پتہ نی کیویں کیویں بنا لیندے نے یار سمجھ نی آندی حقیقت اے وے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سرکار دوعالم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ نو پہلے ای پتہ سی او سدھیاں ڈائریکٹ میرے کریم آقا دے پاک گھر اچ تشریف لے آئیاں سن اور اوتھوں سرکار نو ہی لے کے آپ واپس گئیاں سن مکے دی کسے گلی ہور گلی اچ نہیں گئیاں سن حضرت حلیمہ سعدیہ آخری گل میرا اسلام پڑھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی واسعادت تھوئی نہ تے سرکار دے حسن دے چرچے پورے مکے دے وچ پھیل گئے۔ گرد و نواح دے وچ وی پھیل گئے کہ مکے شریف ہک لال آیا ہے تے ڈاڈھا سوہݨا تے ڈاڈھا برکت آلا حسین ایسا۔ کہ جیڈا چہرہ تکڑیاں پلک جھپکاونڑ دا دل نہ کرے۔ برکتاں آلا۔ قریش دیاں مائیاں ساریاں کٹھیاں ہوئیاں اہل قریش دیاں انہاں آکھیا جائیے جا کے آمنہ نوں مبارک وی دے آئیے رئیس مکہ دے گھر مکہ دے سب توں وڈے سردار دے گھر پتر ہویا ہے اور سیدنا عبداللہ پاک آپ سرکار دی سرکار دی ولادت توں چار مہینے کجھ دن پہلے آپ دی وصال ہویا سی آپ دے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا سرکار دی ولادت توں چار مہینے کچھ دن پہلے وصال ہویا سی۔ ہک تے اس گھر غم سی جس گھر دا پنجی سال دا جوان پتر فوت ہو جاوے۔ اس گھر اچ غم دا سماں کی ہویا۔ انہاں آکھیا جائیے مبارک دے آئیے آمنہ پاک نوں، سیدنا عبدالمطلب سرکار نوں جائیے مبارک دے آئیے۔ ہن مکہ دے وچ رواج اے وے کہ عرب دے وچ ہن وی۔ جدوں اپݨیاں دھیاں دیاں شادیاں کردے نے، نکاح کر کے ݙیندے نے، او اپݨیاں بیٹیاں نوں جہیز اچ سب توں زیادہ اعلی توں اعلی خوشبواں ݙیندن۔ غیر ممالک اچوں اعلی قسم دیاں خوشبواں کہ او خوشبواں لبھ کے لے اوندے نے کہ جیڑھی کسے ہور کول نہ ہووے۔ اس معاملے اچ عرب دے لوک بڑے حریف نے۔ آپ وی خوشبو بڑی چنگیاں خوشبواں آل ہوندے نے کہ دھیاں نوں جہیز اچ وی اعلی قسم دیاں خوشبواں تے اے رواج ہون دا نہیں اودو دا ہے سی انہوں نے کپڑے پائے آلہ قسم دے تے خوشبوہاں لائیاں جڑیاں سب تو مہنگیاں انہوں نے جہیزے چ انہوں نے ملیاں سن لا کے جدوں بڑیاں نہ حجرہ سیدہ آمنہ پاک دے اوتھے جڑی خوشبو سی انہاں دیاں ساریاں خوشبواں ماند ہو گئیاں جیڑھیاں غیر دے غیر ملکاں چوں لیا کے انہاں نے لائیاں ہویاں سن۔ اندر وڑیاں تے کمرے دے وچ جیڑھی خوشبو سی خوشبو سنگ کے ساریاں حیران ہو گئیاں۔ انہاں یک زبان ہو کے آکھیا۔ انہاں آکھیا آمنہ باقی گلاں بعد اچ سب توں پہلے اے گل دس اے جیڑھی خوشبو لائی بیٹھی ایں اے کتھوں لے آئی اے۔ اے خوشبو کتھوں آئی اے۔ آپ فرمایا بیبیاں اے خوشبو مینوں پیکیاں جو نئیں ملی اے پیکیوں نئیں لے کے آئی اے تے خوشبو اودوں دی اللہ رب العزت نے میرے جسم ای اتھر اچ پیدا فرما ڈتی اے جدوں دا اے لجپال میرے شکم اچ آیا اے ساریاں خوشبواں اے دی وجہ کر کے انہاں نے مبارک ڈتی واپس گئیاں ہک بی بی سی او وچاری معذور۔ کپڑا پاک ہٹایا نا کپڑا مبارک تے چہرہ تک کے تے او بڑی خوش ہوئی کہندی آمنہ اے جیہا لال اج تک میری اکھ نئیں تکیا ایڈا حسین بچہ ہن میرا دل کردا اینوں چکاں چک نئیں سکدی پر اینوں ہتھ تے لوا دیواں۔ انہاں آکھیا اس لجپال نوں ہتھ لوا دے۔ سیدہ آمنہ بک چکیا انج اس بی بی دوویں ہتھ دوجھے دی کوشش کیتی اک ہتھ جدوں ایویں لگیا نا سرکار دے جسم اطہر نال جیڑھا کپڑا لگیا سی اس کپڑے نوں اودا ہتھ لگیا اللہ رب العزت اتنی برکت عطا فرمائی اس کپڑے دے نال ہتھ لگن دی وجہ کر کے رب کائنات اودے جسم دیاں جیڑھیاں رگاں اچ خون بند سی گردش نہیں کر رہیا سی رب کائنات تندرستی عطا فرمائی سرکار دی برکت دی وجہ کر کے اللہ شفا عطا فرما ݙتی۔

اے آمنہ اے ایسا مبارک تے بابرکت طیب تے پاک بچہ ہے جیدی برکت نال رب تیرا رب شفاما کر۔ اذان اے صدقہ حسین دا پئی ملدی اذان اے مدنی دی آل دا ایں جگ تے احسان حسنین کریمین دا۔